Aý enataň doglan günem şoda kesege alyp suw atylan ýaly ýatdan çykýar. Enataň göwni ogulda gyzda, ogulda gyzda göwni daglarda düzde diýilýär.
Doglan güni bolsa nastreniýaň gowy bolmaly näme sen kaka? Aý,
oglan, wagt geçip barýar. Agap barýan, oglan. Men seň ýaşyňdakam men diýen wagtymdy. Adam pahyr garramajak ýalydyr. Iň samy abidiň ýerinem aýdaýynmy? Nämesi abidiň kaka?
Arkan.
Göwün ýürek ýas beden gargap barýar. Beýdime tany kaka.
Oda bol men diýen wagtym. Oda sen o döwge bilýäňmi bu matka maniçkada ýokdy. Daşy güllüje dört tekerli plastmas kolýosly. Manyş galp beripdim saňa. Şondan ýykylyp kelläňem geldi. Am ot şondan ýadyňdan çykan diýýär. Ýadyňa düşýärmi men saňa gijejekden çypa çyp çypýanky sakal aslyňy berýärdim bilýäňmi? Sen ululamda kaka meniň saňa beren niýadymy bilýäňmi? Alyp beräý sen şokolad halaňa kaka. Hawa.
Halamok diýýädim-dä saňa. Sebäbi şo wagt meň pulum kän däldi. Men halasam menem iýmeli bolýardym onda. Ondan halamok oglum diýip sen aňkaýyn iýsin diýýädim. Bir zat saňa aýdaýynmy? Şol ýekeje şokolady ýek özüň iýsin arkaýyn diýip, men halamok diýerdim olam. Aslynda men-ä iýsem, saňa üýtgeşikräk galjak däl olam. Onuň seň özüň arkaýyn iýip, mumtik bolup, şol daşjagazynam zyňyp ýatan ýeriňde, şo gazanja daşjagaz bilen.

Ljuboý ene-atanyň arzuwy öz çagasynyň bagtly bolmagydyr. Nedostać. Men bagtly, kaka. Men, menden bagtly çaga ýok. Men iň bagtly oglanlaryň biri. Tüweleme.
Ýöne näme isleýäniňi aýt, göwnüň bir zat is. Aýt.
Oba mat ýokka ýa. Näme ýok kaka? Lüboý zada. Nä Maksar kowuşmy? Ýo bar.
Ä eşigimi aldym, eşigiňem ä geýeňak, ýatýanyň weselkada. Näme isleýäniňi bir aýdaý men eýden beýden tapan doglan günüň. Hossy.
Haw kaka.
Oba mat ýok. Näme isleýäniňi bir bileýin.
Sen doglan bu da getirdim o gaçyram doglan günden de getirdim o da. Ors bazarda, teke bazarda daýzalar satýardylar, korobkasynyň üstünde goýup, üstüne maňyz sepilen, içi bilen sgusýona, waýki, neme, malaka bar-a, Hawa. şoň, eý, gaýmagyň ysy gelipdir. Sadikdaky tort öýdýän, po-moýmy, şo.

O biziň döwrümiziň baby. Men tapýan kaka.
Men seň ogluň bolmadym kaka men şu torty tapmasam seň doglan günüňde men şo torty tapmasam men seň ogluň bolmadym men getirýän häzir kaka. Ay neydi?
Ya geçmişe gidip gelecek mi Ay men o aycan tolçum dine men doğum dostum mu yani?
Biz balara hoş geldiňiz. Hoş. Garoç maňa wara bir köýne tort gerek. Öňki döwrüň bir o atam döwrüň bişirilen tortlary gerek. Ýadyň uçýan bir köýne döwürde teke bazarda ölen oturyp bir karobkaň üstünde satýardylar da.

Ey, şol döwür. Ey, näme ol geçmişe gidip geldiň bu.
Näsli ýaryň? Nirden aldyň?
Aýtsak kaka reklama bolar. Şo tort gerek? Owo, ey, be.
Ey, nirden aldyň? Aýtsana. Ene. Men sana aýtdym, sen tamany ödediň oglum. Öden kaka, sen oglum. Ýa, sen kiçiliginden sana aýdýadym. Muzyk dişlän ýerini goparmaly.
Muzyk, muzyk, nastaýasy muzyk. E, dur, dur, Jat Mişa bilen Jat Ýurany hem çagyraly-la. Aý, ogam, maý iş kändir-la özüň bu madde. Kaka, ýöne sen wapşe şonsuz dogruňy bellämapdiň-a. Soň ýaş döwürleň bäri diňe şolar bardy-da ýanyňda.
Işi düşdüler. geçdi. Öý, näme boldy, näme boldy, näme boldy? Dur, dur, dur, dur, dur, damarym çekip otdy, damar. Aslynda, damarym çekýär diýip hiç hili on ýaly termin ýok medisinada. Näme üçin? Sebäbi damarym çekýär diýip ol bizde gelýär. O taýda bolýan zat hakykatyna seretseň, myşsny spazm ýa-da, naprimer, mikrosudoragi diýip gidýär. Ol näme sebäplerden bolýar?

O zatlar näme bilen baglanyşykly? Olar sende mikroelementliň metabolizmi pozulýar. Naprmer, natriý, kaliý, magneziý, kalsiý ýalyk elementler seň mikroelementliň pozulýarda, metabolizmiň zaýalaýarda. Şolaryň ýetmezçiligi sebäpli sende sudurgalar bolup bilýär. Ýöne köp bölegi magny bilen baglanyşykly. Sen ýaňky situasiýa sende pikirlenýäňde görýäň eger şol myşsalaň seň fiziski nagruzka bilen baglanyşykly bolsa onda sen myşsalaňa dynç berip azajyk fizioterapiýa ýa naprimer gyzgyn banýa zada gidip myşsalaň ýumşadyp massaža gatnap sen ýumşadyp düzedip bilýäň. Ýöne ýatyrkaň bolýan sudurgalar bolsa sen gidýäňde barladýaň haýsy mikroelementler ýetmeýän bolsa Şolaryň öwezini dolup, şolary sazlaşdyryp şu sostoýaniýäni gowulap bilýäň. Mutskiý, Çarjewskiý. Däde ýazyk bolýar, Lebap diýip. Aý ondan aýdaýlyga Mutskiý, Çarjewskiý sözleri aýtýas bir birimize çellenç. Türkmen dili çellenç diýip ýazarys onda ki. Bol men başlaýan. Dawaý.
Dwer, gapy.
Çiris F.

Amyradowa Söýli, Allaberdiýew Ýunus, Gelmyradow Medet, Gelmyradow Medet, Gelmyradow Medet, Gelmyradow Medet, Ýatmaga geldiňmi mekdebe? Öýüňe geldiňmi? Be, Medek näme üçin ýatypka? Gije ýatyp bilmedimikä? Ýaramadymyka? Ýa-da öýlerinde bir mesele barmyka? Aý, bor-la, jan söweşi.
Medek, Medek, ýaraňokmy oglum? Wan men düýn agşam ýatyp bilmedim. Men sizi düýşümde gördüm. Düýşümde bizi taşlap gitýäňiz. Bizi taşlap gitmersiňizä. Ýok oglum, men sizi taşlap gitmerin. Hormatly mugallymlar, biziň ählimiz. Çaga psihologiýasyndan baş çykarmaly. Hakyky mugallym çaganyň näme aýtjak bolýanyny gözünden aňmaly. Olar barada maşgalalaryndan maglumat almaly we maşgala ýagdaýyny bilmeli. Ýogsam biz çagalar barada ters pikir ýöredip, olara garşy ters hereket edip bileris.